Maama Shabalee Oromootu ijoolleen sun eega gabbaatee fi guyyaa gabbaatti irraa eegaltee dhaamsa nagiyaa karaa nagiyaa waan silaa namni namarraa hin eegamne akka ofirraa eegu yaada dabarsanii kan baanirraa jalqabee ilaa arraan tanatti ani doorsamaatiin jira jetti. Kilmi dhugaa fakkaatu irraa yoo lafa keessa hoo. Amma ani karaa gabaabaa wanni siidhaan barbaadu nutillee isaan cinaa nu qabdeetti seeda afooshaa Afooshaa, shiraa jettee maqaa nu moggaafte. Ijoolleen akkuma dheengadda dhufanii bakka dalagaa keetti si gaafatan sanatti ammaas deemanii dhufanii bakka dalagaa keetti si gaafachuuf guyyaa moo shakka halkanii miti. Guyyaa dhufanii si gaafachuuf wanni daangeessa akka hin jiru. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota wal hordoftoota Asaantii Food. Akkam jirtuun nagaa fayyaa nageenyi badhaadha kan biyya alaa kan biyya keessaa kan fagoo kan dhiyoo jechaa irraan tana waan addaa gatiin qabannee ittiin dhiyaannee isin laa turee iddoo isin laa turee biyya dhiigaa kanaa hin dhabamne. Maal dhadhabamte jechuu keessan hin oolamu kanaafuu waan dhadhabame isiniif deebinee isiniif himna jenneeti ajandaa kaayidaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne. Ajandaan kun maal jechuun keessan hin oolamu akkasumatti obboleessa keenya ammaa saahiba keenya qaalii shabalee orootu arraan tana isa kana hedduu takka ijoollee tanaa wajjin wal dhibanii turanii ijoollee tanaa wajjin wal miidhanii ijoollee tanaa wajjin akka malee wal oofanii harka diinaatti wal geenii achirraa gaa rabbii wajjin jala deemnee baafne waan ta'eef Arraan tana egaa maal qabattanii dhuftanii yoo heechuun taatee isin dhaabsuma isin bira kaayachuuf akka booda homiin hin dhufne. Kana waan ta'eef arraan tana shabalee orootu yoo fayyaa qabaate daawwattoota keenyaa finnaa daawwattoonni keenyaa isaanitti chaanna waan isaan nu jaalan dhaabbineeti karaa hojii barbaachistu tarkaanfii irra fudhannaa waan ta'eef arraan tana ijoolleen tun dheengaddaa hidhaa keessa turtee gabbaatee Abubakar dura gabbee Abubakaris guyyaa gabbees waan takka dhaabsuma ganagee haatii dhaameef malee waan inni balleessa kilee hin jiru. As deebi'ee seed baasee seedillee bahee alhamdulillah siin rabbiin galanni haa ga'u seedillee bahee. Kana waan ta'eef maama shabalee Oromootu ijoollee turee gabbaatee fi guyyaa gabbaate irraa galtee dhaabsa nagayaa karaa nagayaa waan silaa namni namarraa hin eegamne akka ofirraa eegu yaada dabarsaniif. Eenyuti irra booda walis hin barbaannu, siis hin barbaannu, siis hin tuynu. Ati wallaaltee bootee nuti immoo si hin deemnu. Kana waan ta'eef as deebi'ii karaa nagayaatiin haasoo keenya fudhannaa. Amma hoo yoos karaa nagayaa kan taate shu'uuna keenya hin seenin, dalagaa keenya hin seenin, dalagaa ta'e hin seennu. Akkasitti adda dhaabbannaa jaamee jechuudha. Achirra dhaabbadhee sinan gawanni hin jeen obboleessan Imaamad Shabalee Orootu guyyaa san gaa ani wanni inni dhaamsa dabarseef isaa. Ijoolleen tun ee rabbi hojji achi achi keessa mee ta'e isaan achi keessatti warra gabbahan. Achi keessaa eega gabbahan booda tamam ee karaa nagayaatiin dubbii tan finnaatee akkam irraa laaltaa siin jenne karaa nagayaatiin kottu ijoollee tana immoo sirraa qabnaa kan sirraa qabnus abdi qabnaa ati immoo harka nunna kan taa'ee siin jenne Imaamad Shabalee Orootu. Armoo as deebitee guyyaa lamaa sadii bultee ijoolleen tun gaachan jettee biraa taa'u jirti. Ee harki anna bare dool sosoo itti beektaa Oromoo kanaafuu ee dalagaa barti dalagaa duraanuu beektu karaa silaa itti ijoollee tan ammaas goda qiletti neetu barbaaduuf as deebitee ijoolleen tun na doorsaa jirti jetti. Ijoolleen tun maal as doorsitti maal dhaabbattee as doorsitti shabalee Oromootu. Haa ijoolleen tun na doorsanii jetti. Halkan gidin dalagaa irraa ba'uu dhakaadhaan dadhabanii guyyaa isaan bahan irraa jalqabee ilaa arraan tanatti ani doorsamaatiin jira jette. Kijba dhugaa fakkaatu irraa yoo lafa keessa baha. Amma nuti inni isin jechaa jirru. Ijoolleen tun guyyaa san dhaamsa karaa nagayaa kan sii dhaamte. Achi as deebiteetti ati guyyaa lamaa fi sadii hafuura baafatte. Karaa itti dubbii kadhattuun barbaadde hamma haayaanni kun siifnaa yaada kanaan qabattee miidiyaa kanarratti as baate. Kana waan ta'eef ati har'aan tana wanni kanaa kun sunaan eegamu. Ijoolleen tun dheengadda egaa osoo haatee Oromootti hin himatin seene ee haatee harka diinaa deebitee harka diinaa irraa akkaan tokko waliin ta'uu gaa rabbi baasee atilleen haa- harka keessa haattu harka keessaa qabaattu atilleen rabbi hojii ijoolleen tun gabbaate. Gabbaate ammaas akkamittiin ijoollee tanaa qilletti deebisaa dhawinni ati yaadaa jirtu. Kun yoomiyyuu taanaan itti milkootu yaada kanaa. Kanaaf Ani karaa gabaabaa wannin isii dhaamuu barbaadu nutillee isaan cinaa nu qabdeeti seeda afooshaa afooshaa shiraa jettee maqaa nu moggaafte galatoomi maqaa kee nu maqaa beelladaa kan nu moggaasu gatiif galatoomi ammoo nuti akka ati laa akka ati taate hin taane duraanis wanni nuti miidiyaa kanarratti nu as baasee akka maqaa kee dhooynu si nu godhe Joollee fuutee osoo Oromoon balloontu jirtu Oromoo tanatti hin himne fuutee harka diinaa ceetee harka diinaatti kanitee joollee tana hidhaa neete. Saba sirri dhaabbineeti nuti joollee tana hidhaa keessaa gabbaasi akka heeratti akka seeratti seera qabna safuu qabna. Kanaafuu akka Oromootti teenyee dhaddachi irra teenyee finna as baasi jechaa turre. Joolleen tun har'a yaa rabbi nagaa yaa rabbi galanna haa ga'u joolleen tun baate. Osoo egaa karaa nagayaatiin barbaada hin jenne maaf deemtee ijoollee miidiyaa irra as baatee ijoolleen tuna dursaa jechaa jirta. Maal maal dhaabbattee ijoolleen tuna dursite shamarree Oromoo fakkeeffadhu waan hin fakkaanne fakkeettee dubbii dhugaa fakkeettee namarratti hin dhiibin. Kan waan ta'eef nuti ni jirra waliin jirra nuti Oromoodha. Abdis abdii nurraa qabdaas akka abdii nurraa qabdus ni beekna. Kan waan ta'eef yoo abdii nurraa qabaatte immoo Osoo shakkii hin taane, osoo isaanii wajjin hin taa'e jettee hin taane, nuti har'aas ta'e borus ta'e nama hee haqa qabu wajjin dhaabbanna. Ati haqa qabaannaan waliin gatteenyee haqa kee harka asii arkuudha. Isaan haqa qabaannaan immoo gatteenyee waliin haqa isaanii arkuudha. Nuti karaan barbaadnu karaa kana. Har'aas ta'e borus ta'e nuti karaan barbaadnu karaa tolaati. Ati moon as deemteetti ijoolleen tun nagayaan ta'aa jirtu ijoollee tana maas kaasu jirtu bitti. Maaliif akkana barbaadde? Maaliif ibidda ishiitu feete? Ibidda ishiitii kaati. ibidda ishiti leesh maal ishee ibiddi ishuu barbaachistaati nuti ni jirra oromoon ni jirti oromoo ijoollee dalagaa as deebitee maas hin qaanfattu manguddoo hojjetanii na haa araarfatanii jette ijoolleen tuyya keessaa si dalaga maaltu jiraa manguddoo hojjetanii si araarfatan shabalee orootu waan fakkaatu badhu haa bilisqii maal taate Akkamatti namni haasawaan beekaa miirirra biyya ol waan fe'e waan halkan haasawu. Kana waan ta'eef as deebi'iti an eenyu wanni inni dubbadhe san maali jeetiif gaafa dhugaafii fi kan. Kana waan ta'eef ati irraan tana joollee tana siituu itti balleesse osoo Oromoon tun jirtuu fuutee harka diinaa meexxee harka diinaa raamaa ijoollee turre baase. As deebitee maal manguddoon koottaa dhiifama na kaafadhaa gideettu akkam jechuudha maal jechuudha. Mee maal dhaabbatanitti dhiifama itti gaafatan? Mee maal dhaabbatanii manguddoo fitatanitti si galee dhiifama ammaa hoo nu jidduu fixaa jedhanii manguddoo sana si hammatan? Sababni isaa maali? Mee ati naa deebisi as irratti. Kana waan ta'eef daawwattoota fi hordoftoota keenya wanni isin jechuu barbaadu gurbaan kun ni maraate nama maraate abbaatu hidhataa itti oromoo mee haa karaa irra dhaabbannee gurbaa kana seeree itti karaa nagayaa deebisnu isin asirratti yaada nuu kennaa. Waan isin godhaattan irra dhaabbanne waan isin godhaattan irra dhaabbanne yeroo sanitti osoo oolleen bulle tarkaanfii irra fudhanna. Kana waan ta'eef nuti arraan tana nagee eegusna malee lolan barbaada. Biyya namaa keessa jirra. Nama inni dalagatee gala. Namni dubbii irraa naggatu, dubbii naggatu, dubbii dalagaa godhatu namni yoommoo maamma shabalee warra dubbii dalagaa godhatu taate. Tamam. Rabbi siif haa baasu. Ijoollee dhiisi ijoollee nagaan sana haa teessu arrallee borullee ijoollee wanti isin jechaa jirtu nuti nagahee barbaanna dalagannee galuu feenaati dubbiin feenu nurraa dhaabbadhu isin jechaa jirti hanganaa maal barbaadda bineesa hin dhaali ati kanaafuu daawwattoota keessatti isin kijibin daawwattoonni kee wanni isin jechaa jiran as deebi'e karaa dhugaarra deebi'e ijoollee sanaa hojii gattaa'eeti seenee akka akka namatti fixadhu isin jaala ati immoo na doorsaa jiranii jechaa jirta. Maal dhaabbatanii si horsan? Obboleessi kiyya wanni isin jechuu barbaadu ammaan tana gabaabumatti ani karaa dheeraa illee akka deemnu feenu karaa gabaabaa deemna. Kana waan ta'eef ati yoo kan nagee barbaadu taate yoo nageen jiraachuu irra taate yoo immoo balaa biraatiin fedha lafa hedduu taate ijoolleen wanni dhufanii halkan gurraacha dhakaasii daddarbaniif takka hin jirtu. Ijoolleen akkuma dheegadda dhufanii bakka dalagaa keessatti gaafatan sanatti Ammaas deemanii dhufanii bakka dalagaa keessa si gaafachuuf guyyaa moo shakka halkanii miti. Guyyaa dhufanii si gaafachuuf wanni daangeessaa akka hin jiru. Ammoo ijoolleen sumaa fi dubbii teetii walumaanuu jibbaniiti firraa dhiisanii nagayaan jiraa jiran. Teessee guyyaa si diyootee ee waan shokobsaa dhabnaan as deemtee maas akka lukkutti balaa si dhaluuf waa haata. Adabadhu maamma nuti har'aas ta'e boruus ta'uunis jechaa jiru adabadhu. Nuti akka manguddummaa taanee Kara barbaachisatti isin hojii dhaabbannee isin jidduu ni finne nati waadaa isin galle ammoo dhaati. Ee hanga isaan baan kana bilbiltee ee harka lafa kara jiraa karaa keessaatiin bilbiltee aboo gaa ijoolleen tun baate dheengadde akkasuma jechaa turtanii arra immoo as deebitanii ijoollee ture yoo baateef maal calistanii miti as deebitanii maal jidduu hin finne jechuun qabu ati. Achirra dhaabbanni yoo nuti kan seeraa ittiin nu taa'u taate as deemteeti daawwattoota hordoftoota isaatiif ibsitee karaa si baasutti karaa tarkaanfii si keessutti tarkaanfii irra fudhatu kun rakkoon qabu. Osoo sanii sin godhin as deemtee maas teessee tolcha jettee ofirraa dhageeffattee maas sobsaa dhabnaan karaa kanaan dubbii barbaada as baata. Wanni kun kanaa osoo hin eegamu maame shabalee yeroo ta'u osoo hin eegamu as deemtee waan taksiin hin jenne Teessee teessee teessee waan si dhufaa dhabnaan lafaa kaati. Ibdi shituu hin jaalatin. Nuti Oromoodha. Afaan tokko haasofna. Yoo immoo afaan ka Oromoo hin beekne afaan beektuun as beekte haasa'e afaan saniin deebinee ka siree karaa ati barbaachisu sanitti hojiin tarkaanfanna. Kana waan ta'eef arraas ta'e borus ta'e si jechuu jirrus wanni si jechaa jirrus arraas ta'e borus ta'e yoo nama balaa barbaadu taane yoo nama karaa nagayaa barbaadu taate siree as deebi'e. As deebi'e. Waan inni gorsa abbaan namni nama gorsurra haa abbaan of gorsuutu irra fudhatama qaba. Kana waan ta'eef ani arra eenyu yoomiyyuu tanaan abbaa mashaakilaa maaliif hin ta'a? Ammaa abbaa dubbii maaliif hin ta'a? Jeeti if qoradhu guungumi. Ee kanaaf deebi ijoolleen arraas ta'e borus ta'e yoo barbaada kan qabaatu taate bakka adda adda jiru beekan. Guyyaan uffanni dhukkeessa irraa kaatan. Eenyu gaafata? Alaammoon ijoollee nagaan taa'u jirtu dhodhootee hirriba irraa kaastee na koottaa hin jeeniin. Ee hin jeeniin kanaaf hin jee kanaaf obboleessa kee qaalii gaarii barbaachisaa taanaan ati nagee barbaannaan Karaa nagaa deemuu feenaan dirreen kunooti dirri kunooti jetti Oromoon. Si gala. Kanaaf yoo nagee feete ijoollee akkuma kaleessa waadaa si galatti guyyaa isaan gabbaan waliin teenyee viidiyoo waraabne. Nuti isaan sirraa qabuu ni dandeenya. Ati immoo harka nuunni kan taa'es hin jennu. Ee nu shakkita. Isaan yoo jiru jettaa nu shakkita. Haa eegalu shakkiti. Seeree ijoolleen hiriyoonni kan hedduudhaati. Hiriyoota keessan yaali. Siree osoo balaan haareetti balaan biraa hin dhalanne yoo ka badaa baraa barbaadu taatu malee yoo ka balaa hin barbaannee nagee barbaadu taate as deebi'i. Siree hiriyoota keessatti jedhu hiriyoota keessanii waliin taanee nuti isaanillee ati yaamadhu nutis gama isaanii taanee waliin teenye aadaa Oromootti haasofna. Kun rakkoon qabu. Kana waan ta'eef shabalee Oromoo tokko Guyyuu dubbuma kee naggadaa ooluu hin dandeenyu. Wanni naggadan ta biraatu guutu. Kanaafuu as deebi'aati. Guyyuu miidiyaa irratti maqaa keenya kaasaa na haasawaa jechaa oolte. Siree namni silaa yoomiyyuu kaan qabuu namni kun beeku nama jibbaa. Siree nama hifataa beeku. Yoo manni kun eessa waliin geenye maal fuudhu dubbii sana finne isaan kun Oromoo miti. Oromoon hin jirtu maqaa Oromoo illee hin balleessinati. As deebi. Naasuu jee deebi. Dhugaa siif himte. Arraas ta'e borus ta'e dhugaa siif himte. Dhugaa yoomiyyuu taanaan ni hadhooti. Ni fudhattaa ni fudhatta. As deebi dubbii namaa akka dhageessu taate hiriyoota kee kan waliin jirtan asitti nuti gaba isaarraa taane waliin xiqqettee yoo nagee barbaaddu haa taate yoo kan nagee hin barbaadne taa taate immoo tole as beeku. Daawwattoota katiif hordoftoota katoota anaatu nagee hin barbaadne akka isaa akka isaan fedhanii karaa isaan fedhanii wajjin deemaa kan taate ijoolleen dukkeessa irraa kaasti. Ani dhugaa si hima. Ammoo waan booda dhufu siree ammaan siin jaadha. Tanaafuu obboleessa kee qaalii if as deebi. If qoradhu. Wanni haasoo jiru kun maali jee? Wanni an godhu jiru kun maali jee? Hojiin an itti jiru kun maali jee? Siree as deebi'iti if laali. Miidiyaa irra baatee kijiba dhugaa fakkeessitee miidiyaa irratti naasee wayiin beekattee dubbiin laaqee naasiin jee tana fudhadhu haa keeti. Nutis nuti isaan cinaa nu qabdee nu kebra haa jirti. Nuti kaleessaas, arraas, boruus, iftaanis yeroo cufaa nuti abbaa haqa baa haqa wajjin dhaabbanna. Ati sila haa qabaatte. Si wajjin dhaabbanna. Namni qabrii biyyaa beekte nama tafee arteetti Oromoon kalee isaan isaarra duute arra immoo yoo isaan fira duulan abadan hin usu. Kalee isaan hojii turre arra immoo isaan wajjin taa'u hin jennu. Dhugaa jirtu namuu tufuu ni hanina. Kan waan ta'eef obboleessa kee qaalii haali gaarii namaa as deebi if qoradhu ijoollee rafu jirti hirriba fitee kaate balaa rafte yoo fikkaatte sumaatti gaafatamu qaba. Kanaafuu ani dhaamsa gama kiyyaatti gurbaa kana shabalee oorootu Ee afaan inni beekuun itti himne afaan biraa yoo beeku taatuun afaan sana as bahee nutti haasawee achirra dhaabbanni nuti deebisaa isaaf kennuun itti qophiidha yookiin yoomyuu taanaan kana waan ta'eef isinitti dhaga'eeradhe ijarra naamisaa na offolchaa nama walii galu rabbi nu haa godhu nama walii galee alaa galu rabbi nu haa godhu ijoollee tana jidduus rabbi inshaallah nagee haa buusu nuti wanni barbaadnu nageema isaaniiti mashaakila barbaadnu namayyuu bubbihee gala biyya namaa jirra Biyya namaa keessatti mashaakila godhuun hin barbaachisu. Ta biyya teenyaatu nu dhibdee jirti waan ta'eef ijarraa naan bisaa na offolcha. Arra hangarmaan qabadhee isin dhufe hanga viidiyoo biraatti waliin jechaanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.